קוק נישט קיין שום מאווי, קוק נישט ווייל ווא. ניין איך קוק נישט קיין שמוץ, דו קוקסט יא שמוץ! ביסט א ליגנער! ביי דיר איז שוין נישט קיין שמוץ! קומען זאגן פארן הייליגן רעבן מארגן, מארגן נאכט איז די יארצייט פון סאטמארער רבי זכותו יגן עלינו, מיר קומען זאגן אויף איינעם אז מען דארף מחזק זיין אביסל, ער גייט אויף נישט גוטע פלעצער, ער זיצט ביי א פלאץ ביים וואסער, רבונו של עולם, ווי די גוים טוען זיך אויס. ער זאגט פאר די רב, די רב פרעגט אים וואס איז מיט דיר? זאגט אים דער רב אז ס'איז ס'איז גארנישט, ס'איז נישט קיין עבירה ביי אים, סתם ער זיצט קוקט, ס'איז מאכט נישט קיין רושם אויף מיר, האט דער רב אזוי געקרעכצט, ווי ווייט געפאלן דארפסטו זיין אז דו זאגסט אזעלכע ווערטער, וויאזוי ס'מאכט נישט קיין רושם? די צדיקים זענען געוויס וואס א עבירה איז, דער הייליגער רבי זאגט אין ליקוטי מוהר ן די צווייטע חלק סימן ז', וואס איז די גרעסטע רחמנות וואס ס'איז דא, מיר קומען זאגן אמאל פאר ר' נתן אז איינער פון זיינע תלמידים ס'איז אזא רחמנות, די הארץ גייט מיר אויס פאר אים, איך האב עס אויך געהאט אסאך מאל, קומט מיר אסאך מאל בחורים זאגן א יאסי קומט מיר זאגן עס איז פרעה'לע אדער ווייס איך צו געשט שוב ס'גייט מיר אויס די הארץ פאר דעם אינגערמאן האט נישט גארנישט ער איז א רחמנות וויפיל יאר איז מען דא דאס איז אפאר יאר א רחמנות איז דיין חבר וואס ער האט און ער גייט ווי ער גייט וואס דער אייבערשטער ווייסט ווי ער גייט וואס איז דער ענפער אויף יענע וועלט. וואס איז א רחמנות? דער אבות אלוקי טעם רע די צווייטע חלק סימן ז', נישט איין רחמנות איז דא, די רחמנות צו זען ווי א איד פאלט אין עבירות, נישטא קיין גרעסערע רחמנות פון דעם, נישטא קיין גרעסערע רחמנות פון דעם, סא רחמנות אויף אידישע קינדער, און א שאד אז די אלע וואס האבן א מייק אין די האנט, די זאגסט א שלש עדות תורה, די רעדסט צו, רעד פון תכלית, זאג עס פאר, רעד פון א תורה מיט א משל מיט א נמשל און די מענטשן וואס הערן אז דער אבות זאגט אז די אלע וואס רעדן משל מיט נמשל די ברענגען צו מענטשען צו כפירה ואפיקורסות, ווייל א מענטש קומט אין בית מדרש, ער גייט הערן א דרשה, און דו מאכסט אים א שיינע זאך, זיי קענען עס נישט נאכמאכן, א שיינע תורה, און לאזט אים הענגען אין די לופט, און לאט אלעס אפ נאכדעם. זאג אים, רעד נישט קיין ניבול פה, טייערע בחור'ל, דו ווילסט זיין קאול, דו ווילסט זיין פעסט, רעד נישט קיין ניבול פה, דו ווילסט האבן א טעלעפאן, זע עס זאל זיין כשר פאר דיר! נישט פאר די משגיח, פאר דיר! נישט פאר דיין טאטע מאמע, פאר דיר! ניין, איך האב עס אויסגעשפילט, איך ווייס אזא טעלעפאן און איך האב א טעבלעט אזוי צווישן די וועש און די. פאר דיר! דו גייסט דיך מוטשענען מיט דעם! מען קען פון דעם נישט ארויסגיין! ניין, איך פאר אויף אומאן! אוודאי מען טאר מסכן זיין דיין נשמה, אבער וואס איז צו טון דא אויף די וועלט? ווי זאלסטו קאנעקטן מיט א ווייב? וואס איז צו טון מיט דיינע קינדער?